Afrika Langa, Afrika Tshipembe Langa, Vhembe Langa, Vhufa Hanga, Sialala Yanga. Na ri a dzhena na Afrika, na ri a dzhena na Afrika Tshipembe ḽa Vho Sir Ramaphosa. Na ri a dzhena na, na ri a dzhena na Limpopo, Vhavenḓa vhe ri ndi ḽi bommbo. A si u naka hani ri tshi vusa sialala, a si u ḓifha hani kha mvelele yashu. Ndo dzhena Venḓa zwino, ndi Venḓa ḽa Ramabulana. Vhavenḓa vha sa laṱe sialala ngori vhubvo ndi havho. Vha ri ndi fe ndi a fa zwino ḓamba tsheuka ḽa fara segere. Lutiitii lwa beba thathanana, lu a viavi, lwa ambara dzhasi. Ndi a swikana na ngei Dzaṱa tsingoni ya Vhavenḓa, Fundudzi, Zwiṱakani zwa Thathe ndi a swikana. Ndi a swikana Mbilwi ya Gole Mphaphuli, Ndi a swika na mukumbani yavho tshivhasa ndi a swika na thengwe ramabulana ndo ri ndo ṱolela vho thovhele nda wana vha khou somola delele nga tshibigiri ndi tshee ndo mangala nda vhona maḓamu a ṋemeṋeme nṋe ndi takala ndi muhuyu muhuyu ḽavho muthu nga pfhe tshivhase tshivhasa miḓi ya vhathu muhuyu a thavha ndapfu ya mapfheṋe ane vha sia vho vula tshamudani ya ḓo ḽa zwiḽiwa a shavha ndi muvenḓa mbikwe na iveive ḽa vhibva muvenḓa a sala sialala a thi shavhi ndi vhufa hanga sheḓo a thi shavhi ndi kuambarele kwanga gwana na miṅwenda ndi ambara nda inga nga vhukunda zwo naka musi sina luṱomo ḽa tsie ndi ṱwa ndo dzhavhela tshi a lila na tshikona ṅwali a takale vhakegulu vhe mifhulu vha shela fola fhasi tshi gombela mirumba i tambele zwanḓa malende vha tshi u fhufha vhili vha sera hu hone ho ṱanganedzana Kha ḽashu ḽa Venḓa ndi vhuria Venḓa vhaṱhannga vha ya muḽani riṋe vha vhasidzana ri ḓo sa ri tshi bikela dzikhaladzi ri ḓo bubiswa nga matsheloni ri tshi yo reḓa khoni thavhani phepho i tshi khou vhaḓa ri ḓo ri tshi swika haningei thavhani ra ḓiphiṋa nga mitshelo ya ḓaka ri tshi ḽa thombe thondo thomboti na khwali khwali hu hone miḓini hu sa pali khwali ri ḓo vhuya ra tou huma ri tshi khou ḽa one mahuhuma. Ri ḓo rodzula nga madekwana na vhakegulu vha tshi ri laya, vha ndaya makhulu vhone vha ri ṅwana wa ṅwananga, tshaṋala dza musidzana ndi shuma, vhe mubvana nzie-nzie dzikhoroni, vhe tsiwa na ilaiwa nḓilani muḓulu wanga, wa sa ḽi pfa u vhudzwani u ḓo ḽi pfela vhulaloni, funguvho ḽo ri thilaiwi ḽa fhira muḓi ḽo lilela, nguluvhe i endedza nḓou, maṋanga a bva nga haṋwani. Ndi ri, Makhulu! ndi tshi khou vhuya thavha nda nyago luwa nga mmbya vha ri sufhele mbilu muḓulu wanga mmbya i huvha a i lumi nga vha yo luma muḓulu wanga mmbya ya ḽa iṅwe mmbya a i noni nahone mmbya i ḽa ndi i sina muṋe a u ngo vhona i sina tshiangaladzi mmbya nzwi mi phindulela lufu lwa mmbya a iho kule vha ri dzi thai vha ri thai tshekoro ndi ri makhulu ndi ṋotshi vha ri thai ngulungulu mufaroni nda ri ndi ḽiṱo vha ri thai tsha nkunda ndi lipo a nda mbo ḓi balelwa vhe ri ndi ḓamu ḽa khaladzi nahone wa sa tshimbila u ḓo mala khaladzi muḓulu wanga izwo vho zwi vhudza khaladzi yanga vha ri dzingano sa lungano sa lungano vha tshi ri vhudza kale vhana vha zwino a vha tsha tamba riṋe ro ḓiphina ri tshi tamba mudzumbamo sikhago tsha makoṱi tshibobobo bome ri tshi tamba shavha mbevha Venḓa o ṱuwa masimuni a ngei tshilimo mahayani ha to sala o tou ṅoo masimuni hu tshi pfala kho kho kho ya dzembe hu hone yo ṱanganedzana ḓuvha ḽi tshi khou gotshaḓula ya vhuya ya gwa nḓala venḓa ri lali na nḓala ri tshi ḽa vhuswa vhutete ho timbeliwa nga musidzana vhone venḓa u a ḓifha